Фәннур Мөхәммәтҗанов, син Камал театрының танылган артисты яшьләр арасыннан. Ничек? Хәлилне уйнау авыр булдымы? Авыр.
Нәрсәсе авыр булды? Гомумән образга керергә авыр. Бу якка образга керергә авыр. Иә. Ни өчен авыр булды? Менә болай яктырак. Яктырак яна Камал утлары. Ни өчен авыр булды, Фәннур, шуны аңлатып кит әле. Хәлил образына керү. Ну, беренчедән,
бик серьезный образ. Аннары җырларга кирәк. Яхшы җырларга, гармунда уйнарга. Җырлый беләсеңме? Гармунда уйный беләсеңме?
Мин ул җырлый белүне үземчә җырлый беләм инде, ну. Әйе.
Сәхнә өчен бик
Ә, белмидер ең. Юк, ну, белмим, әйе, сәхнәдә бик җырлаганым юк әйе. Айрым дәресләр үтәргә туры килде инде, җыр буенча. Вокал буенча монда инде. Кем уздырды аны?
Марат Яхяев уздырды, Айгөл Хайри. Ә, Айгөл Хайри. Үзеңә күп яңа әйберләр алдың инде, шулай бит вокал буенча? Алдым әйе. Ә бу баянда уйнау, гармунда уйнау, ул бар име синең табигатеңдә? Бар әйе. Димәк, аның буенча дәресләр алдыңмы? Аның буенча да алдым әйе. Менә Хәлил бит инде ул мәхәббәттән тилергән җегетме, шашканмы, ничегрәк, син үзең ниндирәк? Синең сөйгән кызың бармы, өйләнгәнме инде син, аерылганмы дигәндәй кем әйтмешли. Мин үземме?
Әйе. Шәхси тормышта өйләнгән. Өйләнгән?
Син Хәлил белән э, охшашмы шәхси тормышта? Ул бит инде менә Охшаш мәхәббәт яклар- герое. Охшаш яклар бар инде. Ниндирәк? Фәннүр әфәнде дип әйтим әле сиңа. Син бит Камал театры артисты. Инде ирек дип ярата бел... Яратам инде, ярата беләм, мәхәббәт. Мин нәрсә икәнен беләм. Нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәт, ярату, хисләр белән уйнау инде. Миңа бер җегет әйткән, и, мәхәббәт ул менә сөйгән кызың яныңда, ләкин син аның турында уйлыйсың дип. Ул чыннан да шулаймы? Ул синең яныңда, син аның турында бары уйлап, уйлыйсың аның турында менә. Шундый инде мәхәббәт, көчле ди. Бу һәр кешенең үзенчә инде мәхәббәт. Аны мин хәзер Сөйләп китсәң бик озак, бик күп инде. По полочкам безгә әйтеп китә алмыйсың бу синең мәхәббәтеңне. Бер генә мисалын, бер генә кыйпылчыгын. Юк, мин хәзер аны әйтә алмыйм. Син шул э, беренче мәхәббәтеңә өйләндеңме? Беренче мәхәббәтемә, Әйе.
беренче мәхәббәтемә әйе. Шулаймыни? Шулай. Аның исеме ничек? Илүзә. Ул кайда эшли?
Ул хәзер декретта эшләми. Декретта ә кайда эшлидер и? Спасение клиникасында. Спасение, шәфкать уташы. Юк, э, страховой полислар бирә. Ә, синнән көнләмим ул. Син бит инде һәр кичтә Хәлил булганда икенче кыз белән кочакланышасың. Юк, юк, юк. Юкмы? Андый әйбер юкмы? Мин аңа андый поводлар бирмим, урыс әйтмешли. Поводлар бирмисең, ә повод бирү нәрсә инде ул? Тормышта да шулай кочакланышу дигән сүз.
шикле, вакытында өйгә кайтмау, вакытында трубкаңа алмау, каядыр йөрү. Мин Синең... вакыт әйтәм, кая барасымны әйтәм, нишлисемне әйтәм. Ул Хәр минем, вакыт. Әйе, ул минем кая йөргәнемне белә, кем белән йөргәнемне белә. Недоступен булса синең телефоның, ул нишли, җылап шешенеп бетәме? Юк.
Недоступен булганы юкмы синең? Юк, юк, минем алай булган. Ә, алай недоступен булганы юк. Авылга кайтсам.
Син кайсы яктан? Мамадыш районы.
Кайсы авыл? Урта Кирмән.
Урта Кирмән.
Ә ни өчен артист хезмәтен сайладың? Ни өчен комбайнер, тракторист? Анда Ну, мин комбайн тракторлар арасында тәгәрәп үстеңме?
тәгәрәп үстем, шуңа аңладым яңа нәрсә икән. Нәрсә ул?
Авырмы хезмәте? Ну, анда сәхнәдәге кебек галошлар, түбәтәйләр генә очмый, анда авыррак тимерләр килеп төшә башка. Шуңа күрә мин сәхнә- Тимерләр килеп төшә каян? Трактордан, комбайннан. Ә шулай килеп төшкәне бармы сиңа? Әллә ничә инде. Хәлилне син яратып уйныйсыңмы? Яратып. Ошыймы ул сиңа? Ошый.
Тагын Һәр- нинди образларың бар? Ну, минем Шулай бик күп дип әйтмәсәм дә, шактый образларым бар. Аның һәрберсен яратып уйныйсың. Ул барыбер үзеңнең аша чыгарасың аны. Яратмыйча мөмкин түгел. Менә Хәлилне уйнаганнан соң аның кайбер сыйфатларын үз тормышыңа алдыңмы? Или алай булырга мөмкин түгелме ул Фәннүр? Юк, алай алмадым.